आय हटिया छै हाँ, चल ओ जाओ ना। ब- ठीके कहलहुँ हम तऽ भूलि गेल छलियै यऽ। हटिया छै अच्छा ठीक छै हे देखै छियै मेघ उठल छै आ ई बूंदा बूंदी भऽ रहल छै एहने मौकाके फायदा उठा के उल्कवा सब जते होइ छै से गाछ गाछीमे पहुँच जाइ छै आ ओ की कहै छै आम तोड़ि लै छै से अहाँ यऽ रहू तऽ हैया साइकिल छै छियै यऽ हम रखने झोरा छै यऽ हम जाइ छी अपन कने साग सब्जी लऽ अबै छी बुझलियै आइ बृहस्पति हा- हाट छै बुझलहुँ ने एहन नहि जे बात में क्यों लगा दिया सबटा आम तोड़ लिया अहाँ के नहीं लगे तो नहीं लेकिन हम बैठे ही हाँ बैसू हम जाओ तो जाओ ना ठीक छै जाइ छी हम कलकतिए आम बड़ फरक छै। गौरिया आम ताम नहि पकै छ अखन केना पर जखन तऽ रहै ने चढ़ले रोहन चढ़ि गेलै हँ अचार तचार ले कनी जैतऽ तऽ बढ़िआँ छलै हमरा नहि कहू अपने के कहबू गेलै हटिया हटिया गेलै यऽ हँ लोकहा हटिया हँ अच्छा अच्छा हमरा नहि चिन्है छहक ना आग हम नहि चिन्हली धरते पर घर छै ओ धत्ता पर हँ। तैयो नहि चिन्हली मास्टर साहब हमर मित्र छै अच्छा अच्छा के बतबै छलै हाँ अच्छा ठीक है ओकरे से मांगि ले तऽ नहि कोनो हर्जा हम कहनिया बहुरिया से अनेरो नहि बेसी मुँह लगबै छी तऽ कलयुगक जमाना छै किछु बाजि देल ठीक छै ठीक छै ठीक छै हम जाइ छी जाइ छी हमहूँ जाइ छी हटिए

चाहे गोड़ गोड़ियो देती अचारो ला देती है बुझलिए कि ना तो हमरा नहीं कहो अहाँ अपना भैया के कहबे अहाँ के भैया बड़ खिसिया है, हमरा मारल लगते ई तऽ भैया नहि देते अहाँ देबै ताहि दुआरे कहलहुँ जे अहीं के कहै छियै ना बुझ जते और कुछ है बुआ या अरे कहाँ कोई छै कोई नहीं छै कत- कतौ छै देखिए कोई कतौ नहीं छै कोई ठीक है। कतौ नहीं छै यहाँ कुछ लो या अचार ला

सबगोटा के नमस्कार प्रणाम अपन पहचान कॉमेडी चैनल अपन पहचान चैनल के तरफ से ई कलाकार सब छथि तऽ हे सावधान अहूँ सब अहिना आमक गाछी मे आइ काल्हि उल्कबा सब घूमैत रहै छै बात मे लगा दे तऽ दू चारि टा दस टा एक झोरा आम तोड़ि ले से सावधान आ हे चोरी करनाइ महापाप होइ छै ताहि दुआरे ई ककरो ई एकटा मनोरञ्जनके रूपमे देल गेल ई कॉमेडी अहाँ सब कोनो दोसर तरहसँ नहि सोचबै ई मनोरञ्जन तरहसँ सोचबै आ म- आ मनोरञ्जन लेब सबसँ इएह आग्रह करब आ चोरी केनाइ तऽ बुझिते छी सबसँ बड़का पाप होइ छै धन्यवाद आ ई कहाँ कहलिए लाइक सब्सक्राइब करे ले ओ तऽ अहाँके काज है अहाँ हैं? कहियौ तऽ हम अपन पहचान चैनल अपन पहचान कॉमेडी आ अपन पहचान डीजे आ अपन पहचान न्यूज के तरफ से समस्त कलाकार के ओर से सब केओ के हम प्रणाम करै छी आ सब केओ लाइक सब्सक्राइब करबै अहू से नीक नीक सुंदर सुंदर कॉमिक आ कॉमेडी गीत सब कुछ हम देव नमस्कार